Pedro peteĩha Pedro peteĩha capítulo uno Ñemomaitei. Che, Pedro, Jesucristo apóstol ahai ko kuatiañe'ẽ Israelguakuéra oñemosarambiva'ekuépe ha oikóva tetãambueguáramo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ha Bitíniape. Ñanderuete pendeporavo yma guivéma, pe Espíritu Santo tapenembohekoporã, Jesucristo ruguy rupi peẽ peneñe'ẽrendu hag̃ua. Imborayhu ha ipy'aguapy tape nemynyeheve pehóvo. Jesucristo ñane esperanza. Toñemomba'eguasu Ñanderuete ha Jesucristo rúpe iporiahuvereko rupi omoingove jey vaekue Jesucristo-pe omanóma vaekue apytégui. Péva ñanepytyvõ porã ñande ñaha'arõ hag̃ua avei ha'e ñanemoingove jevy peve, ha upéicha ñaha'arõ jahupyty hag̃ua ime'ẽmby ñanemba'erãva oñeñongatúva yvágape. Ha ko Ñanderuete me'ẽmby kóva noñembyaimo'ãi, noñemongy'amo'ãi ni ndaipirumo'ãi. Ñanderuete ipu'aka rupi oñangareko penderehe pe jeroviaháre hese ha pehupyty hag̃ua pe salvasiõ, ojehechaukátava ára pahápe, upévare peẽ pende rory, tekotevẽ ramo jepe pehasa ñembyasy mbovymi ára pukukue heta jepy'ara'ã rupi ha péva ogueru peẽme ñembyasy. Tojekuaa pende jerovia ohasáva jepy'ara'ã rupi, iporãve órogui oñehundi kuaáva tatápe. Ha pembopoguýramo pende jepy'ara'ã, peẽ pemomba'eguasu ha pembo'ete Ñanderuetépe, Jesucristo ou jevy ramo g̃uarã. Peẽ ndapehecháiramo jepe Jesucristo-pe, pejerovia hese, pehayhu ichupe ha pemomba'eguasu ichupe, Vy'a tuicha reheve, ndeikatúiva ja'e yvy arigua ñe'ẽ rupi, ha peẽ pene renyhẽ hekojajáigui, pehupyty hag̃ua pende jerovia oha'arõva, pe salvasión pene ángape g̃uarã. Ko salvasión kóva rehe umi proféta ojepy'amongeta, opensa ha ojetypeka heta va'ekue, oikuaaségui mba'épa he'ise upe salvasión. Ha'ekuéra he'íma va'ekue Ñanderuete ome'ẽtaha peẽme, ha'e ipy'aporãgui. Ha'ekuéra ohekami oikuaa hag̃ua araka'épa ha mba'eichagua árapepa upe salvasión oikóta. Jesucristo espíritu oĩve ipypekuéra he'iva'ekue ichupekuéra. Ha'e ohasa asy raẽtaha ha upe rire ae ha'e og̃uahẽta teko jajaipávape. Jesucristo espíritu ohechaukava'ekue ichupekuéra ko mba'e kóva, ha'ekuéra oikuaaséva ko mba'e katu ndaha'éi chupekuéra g̃uarã, peẽme g̃uarãnte uvei ha'ekuéra omombe'ukáva. Ha ko'ág̃a oñemombe'úma avei peẽme Ñanderuete salvasión ha umi omoherakuã va'ekue ko ñe'ẽ kóva pende apytépe, ojapo hikuái espíritu sánto pu'aka rupi, ko'ã mba'e yvága rembiguái jepe oikuaa porãse avei. Peñemboheko porãke. Upévare peñembosako'i porãke, pejepy'amongeta hekópe ha peha'arõmba, Jesucristo ou jevy peve ijopói guasu. iporiahuvereko reheve. Mitã eñe'ẽrendúvaicha peha'arõ ichupe, ha nítei peiko jevy pene rembipota vai poguýpe. Upéva rangue peñemboheko porãkena, opa tenda peguataha rupi, Jesucristo pene renói va'ekue pende reko porã hag̃ua. Ñanderuete kuatia añe'ẽme he'i voi, Pende reko porãke, che che reko porãgui, Levítico capítulo once, versículo cuarenta y cuatro. Ha peẽ peñembo'e ramo Ñanderuetépe, Peikuaa porãke ha'e ombojovakéta peteĩteĩme hembiapokue rehe oporombojoavy'ỹva, upévare peiko kyhyjepópe yvy apére. Peikuaa porãke Ñanderuete nañandejoguái va'ekue mba'e opareijeývarã rupi, ku óro térã plátaicha, pendesalva hag̃ua pendereko vaígui, pende rukuéra ombohasáma va'ekue peẽme. Ha'e ñandejogua va'ekue Jesucristo ruguy porãite rupínte, ijohecha ra'y imarã'ỹva ha oñemongy'a'ỹvaicha. Jesucristo-pe ojeporavomavoi ojejapo mboyve ko múndo. Universo. Ojehechauka hag̃ua ko'ã ára pahápe pende rayhupápe. Jesucristo rupi pejerovia Ñanderuete rehe. Ha'e voi omoingove jevy ichupe omano movekue apytégui ha ome'ẽ ichupe teko jejeipáva. Upéicha ha'e rupi peñemoĩ avei jerovia pópe Ñanderuete pópe ha peha'arõ ha'e ojehechaukaha ára peve. Peẽ pemopotĩ rire pene ánga peneñe'ẽrendu hag̃ua Ñanderuete ñe'ẽ añeteguápe ha pejohayhu hag̃ua tapia ermáno mborayhu añetegua ha tovamokõi'ỹ reheve. Peẽ ningo peikove jevy, ndaha'éi pende ru ha sy yvy arigua omanótava rembipota rupi. Ñanderuete rembipota rupi uvei penase jevy. Ñanderuete kuatiañe'ẽ he'i avei, Kuimba'e ha kuñakuéra oiko ka'avóicha ha iverapy ka'avo potýicha, pe ka'avo ipiru ha ipoty ho'a. Isaías capítulo 40 versículo 6 al 8. Ñanderuete ñe'ẽ katu oiko tapiaã g̃uarã, ha pe ñe'ẽ oñemoherakuã va'ekue peẽme Ñanderuete ñe'ẽ porãite, evangelio. Pedro peteĩha capítulo dos. Upévare peñemboyke opaichagua tekoñaña, ñembotavy, tóva mokõi, mba'epota vai ha ñe'ẽ vaígui. Mitãkambúicha peheka kamby oñembojehe'a'ỹva. Kóva ningo Ñanderuete ñe'ẽ oñembojehe'a'ỹva. Ha ko Espíritu Santo pu'aka rupi pende jerovia okakuaa porãve hag̃ua pejesalva peve. Jesucristo pe itaguasu. Peha'ã peprova rire ko Ñanderuete ñe'ẽ oñembojehe'a'ỹva. Peikuaáta Ñanderuete ipy'aporãha. Peñemboja Jesucristo rendápe, ha'e voi ningo pe ita guasu oikovéva, tetãyguakuéra omboykéma va'ekue ovale'ỹvaicha. Ñanderuete katu oiporavo ichupe omopu'ã hag̃ua hi'ári Ijiglésia. Ha peẽ avei peheja Ñanderuete toiporu pende rekove ku ita oikovévaicha. Oñemopu'ã hag̃ua ijiglésia, Jesucrístope ita guasu oikovéva ári. Peẽ peiko hag̃ua ipa'i hekopotĩva ramo, peikuave'ẽ hag̃ua kuave'ẽmby Espíritu reheguáva Ñanderuetépe g̃uarã Ita'ýra Jesucristo rupi. Upévare he'i Ñanderuete ñe'ẽ, Peikuaa porãke, che voi amohendáma Jerusalénpe pe ita guasu tenondegua poravopyréva peteĩ ita guasu eskinapegua, ha hi'ári amopu'ã che iglésia ha upe ohejáva ojeporu hekove oñemopu'ã hag̃ua ko ita oikovéva ári, noñemotĩmo'ãi araka'eve. Isaías capítulo 28, versículo 16. Upévare peẽ pejeroviáva ko ita guasu oikovéva rehe, pehechakuaáma Jesucristo ningo pe Itavera hepyvéva ramoguáicha, umi óga apohára ojerovia'ỹva omboykéramo jepe ko ita guasu. Ñanderuete katu oiporavo ko ita guasu oikovéva, omopu'ã hag̃ua ko ita guasu tenondeguáva ári ijiglésia. Ha pe ita guasu umi óga apohára omboyke va'ekue oiko ichupekuéra g̃uarã ita guasu ñepysãnga ha ñuhãramo, naiñe'ẽrenduséivi Jesucristo ñe'ẽre, ha upevarã Ñanderuete omoingo ichupekuéra oñepysãnga hag̃ua. Pe tetã Ñanderuete oiporavóma. Peẽ katu pe tetã poravopyre, peteĩ tetã hekopotĩva. Ñanderuete ohenóima va'ekue pytũmbýgui peiko hag̃ua hesape porãitépe, pemoherakuã hag̃ua ipa'ikuéra ramo Ñanderuete rembiapo tuichaitéva. Éxodo capítulo diecinueve, versículo seis. Yma peẽ ndaha'éi gueteri peteĩ tetã. Ko'ág̃a katu peiko Ñanderuete retã ramo. Yma noñeme'ẽi peẽme iporiahuvereko peteĩ jopóiramo, ko'ág̃a katu oñeme'ẽma peẽme. Che rayhupára, peikóva tetã ambuegua ha mbohupáramo, che poñatõi porã ani hag̃ua pejejoko pende ro'o rembipota vaíre, oñemoĩva hína pene ánga rehe, pende espíritu rehe, peiko porã ha hekoitépe ambue tetãnguéra ojerovia'ỹva apytépe. Ha oñe'ẽ vai ramo hikuái jepe pende rehe mba'e vai apohára ramo, ha'ekuéra ohechakuaáta pene rembiapo porã, ha upévare omomba'eguasúta avei Ñanderuetépe upe árape ha'e oútava ñaneandu hag̃ua. Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesucristo rehehápe peñemoĩ opaichagua mburuvicha poguýpe, taha'e jepe pe tetã ruvicha, oisãmbyhýva hetãyguakuérape ipu'aka rupi, taha'e pe departamento ruvicha poguýpe, Umi añanderuete voi ombou ohavira hag̃ua umi mba'e vai apohárape ha omboete hag̃ua hembiapo porãvape. Upéicha ningo Ñanderuete rembipota voi. Pene rembiapo porã rupi tapemokirirĩ umi kuimba'e térã kuña tavy ha iñarandu'ỹvape. Peiko ermanokuéra oñemosãso añeteguávaicha, ha ani peipuru vai pende sãso, livertad, pejapo jevy hag̃ua pende ro'o rembipota vaikue. Peiko uvei Ñanderuete remiguaietévaramo. Pemomba'e opavavépe pehayhu Jesucristo ra'ykuéra ha tajyrakuérape, pemomba'eguasu Ñanderuetépe, pemomba'e tetã ruvichápe. Peẽ tembivaikuéra, esclavo, peñemoĩ kyhyjepópe pende jára, patrón, poguýpe, ndaha'éi umi ipy'aporãva ndivente, umi ipy'ahatãva ndive avei, peteĩ ojerovia Jesucristo rehe ha ohasa asy, ndojapoíramojepe mba'eve ivaíva, Ni noñemoĩri Ijára rehe. Ogueropu'aka uvei kirirĩhápe opaichagua jehasa asy. Péva ningo peteĩ jopói jeporiahuvereko rehegua Ñanderuetégui. Oimérõ pe ñenupã pejapo vai haguére ha pegueropu'aka kirirĩhápe, péva ndogueromo'ãi peẽme térã kuã porã. Pehasa asy uvei pejapo'ỹre mba'eve ivaíva ha pegueropu'aka kirirĩhápe, péva ningo ogueru peẽme térã kuã porã ha ombovy'a avei Ñanderuetépe. Upevarã niko Ñanderuete penerenói va'ekue, ha Jesucristo ohasa asýgui penderehe ohechauka va'ekue hekove rupi mba'éichapa peẽ peguata va'erã ipyporépe. Péva niko ogueru peẽme térã kuã porã ha ombovy'a avei Ñanderuetépe. Ha'e ndojapói mba'eveichagua tembiapo vai, ha japu ndojejuhúi ijurúpe. Oñe'ẽ pohýi ramo jepe ichupe, okirirĩ. Oñembohasa asy ramo ichupe, noñe'ẽ vaíri avavépe, ombohasapánte uvei Ñanderuetépe. Pembojovakehára hekoite peguávape. Jesucristo ogueraha va'ekue hetére ñane rembiapo vai kurusúre, ñande ñamano hag̃ua tembiapo vai pe g̃uarã ha jaiko hustísia pe g̃uarã. Ijekutukue rupi ningo peẽ pe kuera. Peẽ peiko va'ekue ku ohecha kañymbyréicha, ko'ág̃a katu pe jevýma pende rerekua rendápe, ha'e oñangareko hag̃ua pene ánga rehe. Pedro peteĩha capítulo tres. Mba'éichapa umi omendáva oikova'erã oñondive. Upéicha avei peẽ tembirekokuéra peñemoĩ pene menakuéra poguýpe. Oimérõ iména ndojeroviáiva Jesucristo rehe, Ha'e ojevy hag̃ua avei Ñanderuete rendápe hembireko reko ha hembiapo porã rupi. Ha'e noñemoherakuãi ramo jepe ichupe, iména omañánte ha ohechakuaa hembireko oguataha kyhyjepópe Ñanderuete rape rehe. Ani pembojegua pende rete ape, pende ava ñeñope guasu rupi, jeguaka oroguiguáva, térã ao hepyetéva rupi. Pembojegua uvei pende py'apy mba'e oñembyai'ỹva ha ojehecha'ỹva reheve. Péva ningo Espíritu Santo rembiapo, ha ha'e omomirĩva ha ombopy'aguapýva tetãnguéra ha kóichagua teko ombovy'a Ñanderuetépe. Upéicha avei umi tembireko hekopotĩva yma guare ojeguámiva. Ojeroviágui Ñanderuete rehe oñemoĩma iména poguýpe. Péicha Sara iñe'ẽrendu iména Abrahánpe ha ohenóimi ichupe, Che jára. Ha peẽ ningo Sara membykuñateéva pejapórõ tembiapo iporãva ha pembopoguýrõ umi jepy'ara'ã katuete oúva. Peẽ ména, peiko hekópe pene rembireko ndive pehechakuaávo ha'ekuéra ikangyveha pendehegui. Upévare pe'apói chupekuéra mba'éramo, peikuaa porã ha'ekuéra ohupytytaha avei pe tekove tapia g̃uarãva, ani hag̃ua pene ñembo'e opyta rei, opa rei. Py'apy ñe'ẽ porã. Ipahápe ta peñombopy'a peteĩ, pejohayhu hermanokuéra ramo, pejoporiahuvereko, peñomomirĩ, ani pemyengovia ivaíva ivaíva rehe, térã ñe'ẽ vai ñe'ẽ vai rehe. pehovasa uvei, upevarã peñehenói peẽme, ha upéichamante Ñanderuete ikatu penderovasa avei. Ñanderuete kuatiañe'ẽme he'i voi, Upe ohayhúva hekove ha oikoséva py'aguapýpe tojoko ijuru umi mba'e vaígui ha ijurúpe japúgui. Salmo capítulo 34, versículo 13 al 24. Toñemboyke mba'e vaígui ha tojapo mba'e porã. Toheka py'aguapy ha toho hapykuéri. Ñanderuete resa omaña heko potĩva rehe ha ojapysaka porã iñembo'ekuéra rehe. Ñanderuete katu oñemoĩ umi mba'e vai apohára rehe. Ha máva piko ikatu ojapo mba'e vai penderehe peẽ peñeha'ãmbáramo pejapo hag̃ua mba'e porã. Peẽ pehasa asýramo pende jerovia rupi, Ñanderuete penderovasáta. Ani pekyhyje, ha'ekuéra pendejopyetéramo, ani peneangekói. Pemomba'eguasu uvei Ñanderuetépe pende py'apýpe, ha peñembosako'i péina pembohovái hag̃ua opa oporandúva peẽme pe jerovia pe rekóa rehe pende py'apýpe. Pembohovái katu py'aguapýpe ha ñemomirĩ reheve ani hag̃ua pemongy'a pende py'apyñe'ẽ, konsiénsia, otĩ hague umi oñe'ẽ vaíva penderehe, ohechakuaa porãvo pende rembiapo iporãha, Jesucristo pu'aka rupi. Iporãve pehasa asy Ñanderuete oipotáramo pejapo haguére mba'e porã, pejapo rangue mba'e vai. Jesucristo ohasa asyete va'ekue peteĩ jevy ñane angaipa rehehápe, peheko porãitéva ñane angaipavóra rehehápe, ñande gueraha hag̃ua Ñanderuete rendápe, añetehápe ho'o omano, ijespíritu katu oñemoingove jevy. Ijespíritupe Jesucristo oho avei omoherakuã hag̃ua salvasión rape umi omanóma va'ekuépe ha oĩva hína yvyrakua'ópe aña retãme. Umi ana iñe'ẽrendúi va'ekue Noé oñatõi porã ramo jepe ichupe kuéra, Ñanderuete paciencia opataha ha'e ojapopa rire pe barco guasu, ipype mbovymi ojesalva pe ýgui, cuatro kuimba'e ha cuatro kuña. Upe y upéva ko'ág̃a ku ta'ãngáicha ñandesalva bautismo rupi. Pe bautísmo voi ndaikatúi ñanemopotĩ ñande ro'o rembiapo vaígui. Upévare jajerure va'erã Ñanderuetépe tome'ẽ ñandéve pe py'apy ñe'ẽ porãva Jesucristo ñemano rupi. Ko'ág̃a Jesucristo oguapy yvágape Ñanderuete yke'akatúvape, ha'e ombopoguy rire umi yvága rembiguái vaípe, huvichakuérape ha umi pu'aka oñemoĩmava'ekue hese. Pedro peteĩha capítulo cuatro. Jaikove Ñanderuetépe g̃uarã. Jesucristo ohasa asýgui hetépe, peñembosako'íke peẽ avei pehasa asy hag̃ua, upe ohasa asy va'ekue ho'ópe, hetépe, opoi hembiapo vaígui. Ani peikove umi ára hembýva gueteri peẽme, Yvy ári ygua ro'o rembipota vaípe, peiko voi Ñanderuete rembipota porã poguýpe. Heta ára peiko va'ekue voi yvy ári ygua ro'o rembipota vaípe ku ojerovia'ỹvaicha Ñanderuete rehe, umíva ningo teko vai, mba'epota vai, ka'u, karu guasu, ka'u aty guasúpe ha pe momba'e guasu avei jára gua'úpe. Ha'ekuéra ipochy penendive, peẽ napemoirũvéimagui ichupekuéra ijyvy ári guaro'o rembipota vaípe ha upévare oñe'ẽ vaiete penderehe. Og̃uahẽva'erã pe ára ha'ekuéra oñemombe'u hag̃ua pe mbojovakehára oñembosako'íva renondépe, ha'e ombojovakeva'erã umi omanómava'ekuépe ha umi oikovévape, oñemoherakuã jepe pe salvasión rape umi omanómava'ekuépe. Oñembojovake hag̃ua ho'ópe yvy arigua oikovévaicha, ojuhu hag̃ua ijespíritupe pe tekove Ñanderuete rupi. Opapotaite opa mba'e. Upévare peñeñangarekóke peñembo'e hag̃ua hekoitépe. Opa mba'e ári toĩ pende apytépe pe mborayhu añeteguáva. Pe mborayhu añetegua omo'ã tembiapo vaikueta jepe. Santiago capítulo 5 versículo 20. Peñembohupa peñeko'õi'ỹre. Peñopytyvõ pe Espíritu Santo me'ẽmbýrupi, Ñanderuete ome'ẽ haguéicha peteĩteĩme umi hemime'ẽmby joavymbyréva apytégui. Peiporu hekópe umi me'ẽmby peteĩ capataz iporãvaicha ambuekuérape g̃uarã. Oimérõ peteĩ ojeroviáva oñe'ẽ, toñe'ẽ Ñanderuete oñe'ẽrõguáicha ha'érupi. Oimérõ peteĩ ojeroviáva oporopytyvõ, toipytyvõ hapichápe Ñanderuete pu'aka rupi. Opa me'ẽmby rupi toñemomba'eguasúnte Ñanderuetépe, Jesucristo rupi. Imba'e ningo pe teko jejaipa ha pu'aka, ára atyguasukuéra rupi, ta upéicha. Amén. Jesucristo reheguáva ohasa asy va'erã. Che rayhupára ani pejepy'apy pejepy'ara'ã ramo, pehasárõguáicha tata rendy rupi, koichagua jepy'ara'ã ojehuvoi va'erã pe ojeroviáva rekovépe. Pevy'a uvei peimeháre avei Jesucristo jehasa asýpe, upéichamante pevy'aite va'erã avei Jesucristo ojehechaukaha ára peẽme ha'e ou jevývo. Pevy'a ambuekuéra pende ja'óramo Jesucristo réra rehehápe, Ñanderuete Espíritu jajái oĩgui pende ári. Ani avave pende apytégui ohasa asy ojuka haguére, térã omonda haguére, térã mba'e vai ojapo haguére, térã ijurumy'ỹi haguére. Oiméramo ohasa asy Jesucristo reheguávaramo, ani teñotĩ, ha'e tomomba'eguasu uvei Ñanderuetépe, oñehenói haguére ichupe Jesucristo reheguávaramo. Og̃uahẽma ningo pe ára oñepyrũ hag̃ua pe ñembojovake Ñanderuete ro'yayguakuérape g̃uarã, ha ñandéve oñepyrũ raẽramo, Mba'épa oikóne amo ipahápe umi ojerovia'ỹ va'ekue Ñanderuete ñe'ẽ porãite rehe, ha hasy ramo pe heko potĩva ojesalva hag̃ua? Mba'épa oikóne umi hembiapo vaívagui ha umi omboykéva Ñanderuetépe? Upévare ningo umi ohasa asýva Ñanderuete oipotágui, tomoĩ hi'anga Ñanderuete pópe ha toñemomirĩvo tojapo mba'e porã. Pe tekombo'e umi Jesucristo rehe ojeroviávape guarã. Pedro peteĩha capítulo 5. Che añatõise pe ancianokuérape, pemoakãva pe iglesia rembiapo, che voi peteĩ pende reheguáva. Che ningo peteĩ techahare ohechava'ekue Jesucristo ohasa asy hague, ha oñeme'ẽta chéve che rendag̃ua, ha'e ou vove hekojejeipa reheve. Peñangareko porãke Ñanderuete ovecha aty rehe, ani pejopy ichupekuéra, py'aporã reheve uvei, Ha vy'apópe peñe'ẽrendu Ñanderuete rembipotápe, ani peiko ijovecharerekuáramo pirapire rehehápe. Aníntei peiko ovecha atyjáraramo, peiko uvei mba'e rechaukaha, ehémplo porãramo. Ha Jesucristo ningo pe ovecharerekua guasu. Ojehechaukaha árape oñeme'ẽta peẽme peteĩ akãjeguaka hekojejeipá reheguáva oñembyai'ỹva. Upéicha avei peẽ mitãrusu ha mitãkuñakuéra peñemoĩ pe ansianokuéra poguýpe, peñemomirĩke. Ñanderuete voi oñemoĩgui umi oñembotuicháva rehe, upe oñemomirĩvape katu ha'e ohechauka ipy'aporãha. Upévare peñemomirĩkena Ñanderuete po mbarete poguýpe, ha'e penemopu'ã hag̃ua hi'árape. Opa pende jepy'apykuéra peity hi'ári, ha'e ningo oñangareko hína penderehe. Peñemoakãguapy ha peñeñangarekóke. Pe mba'epochy, Satanás, pe nerãirõséva, oikógui pende jerekuévo, leõ okororõvaicha ha oheka mávapepa ho'úta. Peñemoĩ hese, pejejoko hatãvo pende jerovia rehe, peikuaa porãvo kóichagua jehasa asy oñemoĩtaha avei pene ermanokuéra rekovépe, oikóva guive ko yvy apére, Ñanderuete ipy'aporãgui pene renói va'ekue Jesucristo rupi hekojejeipáta pia g̃uarãvape. Pehasa asyrire sapy'ami ha'e voi penemboheko porãta, penemombaretéta, penemohatãta ha penemohenda porãta. Ichupe g̃uarã oñeme'ẽma pu'aka ára atyguasukuérape g̃uarã. Amén. Ñemomaitei paha. Silvano rupi, ñane ermáno hekoite peguáva, chéverõ g̃uarã. Ahayhuka ko kuatiañe'ẽ mbykymi pomokyre'ỹ hag̃ua ha pepyta hatã hag̃ua Ñanderuete mborayhu añetegua ha pu'aka poguýpe, umi iglesia yvakuéra oikóva Babilóniape. Ñanderuete oiporavóma va'ekue avei, pene momaiteuka ha avei che ra'y Marcos. Peñomomaitei mborayhu ñehetũ reheve, ta pende py'aguapy opa peẽ pejeroviáva guive Jesucristo rehe. Pedro mokõiha Pedro mokõiha capítulo uno Ñemomaitei. Che, Simón Pedro, Jesucristo rembiguái ha apóstol, ahai ko kuatiañe'ẽ kóva umi ohupyty va'ekuépe orendive ko jerovia iporãitéva, Ñanderuete hustísia ha Jesucristo salvación rupi, ijeporiahuvereko ha ipy'aguapy, Tapenemyenyheve peho peikuaa porãve hag̃ua Ñanderuetépe ha Ñandejára Jesucristo-pe. Ñanderuete ra'y ha rajykuéra reko pyahu. Jesucristo pu'aka rupi oñeme'ẽmba ñandéve opa mba'e ñaikotevẽvéva guive jaikove hag̃ua jajerovia hag̃ua hekope Ñanderuete rehe. Ha'e ñanerenói va'ekue heko jajaipa ha ipu'aka rupi. Péva rupi oñeme'ẽ ñandéve umi promésa iporãitéva ha tuichaitéva. Peẽ pepoi hag̃ua yvy ári guáro orembipota vaígui, ombyaíva yvy ariguakuéra rekove, ha peñemomba'e hag̃ua Jesucristo reko porã rehe. Upévare peñemokyre'ỹ pembojoapy hag̃ua pende jerovia rehe teko porã. pende reko porã rehe arandu, pene arandu rehe jijokokuaa, pende jijokokuaa rehe paciencia, pene paciencia rehe ñemomirĩ, pene ñemomirĩ rehe hermano mborayhu, pene hermano mborayhu rehe Ñanderuete mborayhu añeteguáva. Ko'ã mba'e ko'ãva oĩramo pende pype ha okakuaavéramo oho pende rekovépe, peẽ ndapeikoreimo'ãi ha ndapeikuaareimo'ãi Jesucristo-pe. Ha pende rekovépe hi'áta katuete pe Espíritu rehegua yva. Upe oguereko'ỹva katu ko'ã mba'e hesatũ, ndahesapysói, hesaráigui oñemopotĩ hague hembiapo vaikuégui. Upévare, che hermanokuéra, peñeha'ã pepyta hatãve pehóvo ko teko pyahu Ñanderuete penerenói ha pende poravo haguépe. Pejapórõ ko'ã mba'e peẽ napeñepysangamo'ãi araka'eve. Pejapórõ ko'ã mba'e, Ñanderuete katuete penemog̃uahẽta Jesucristo, ñande Salvador retãguasu tapiã g̃uarãme. Upévare che, Pedro, pomomandu'a jevy jey ko'ã mba'e rehe, peẽ peikuaa porã ramo jepe, pepyta hatãke Ñanderuete ñe'ẽ añeteguáva poguýpe, chéverõ g̃uarã che rembiapo voi. Pomombáy ha pomomandu'a jevy jey hag̃ua ko'ã mba'e rehe aikove aja, aikuaa voi ningo ndaikove'arémo'ãvéimaha ko yvy apére, Ñandejára Jesucristo oikuaauka haguéicha chéve. Upévare che añeha'ãmba aháramo g̃uarã, peẽ peñemomandu'a hag̃ua tapia ko'ã mba'e rehe. Hesu Crísto reko. Ore roikuaauka peẽme Hesu Crísto pu'aka ha ijeju jevy ndaha'éi ñe'ẽ gua'urei. Ore ningo ohechahare voi, ha rohecha oregresatee rupi heko jajái pu'aka. Ñanderuete voi ombotuichaite Jesucristo-pe ha ome'ẽ avei chupe heko ojejeipágui, he'íramo guare ichupe, Kóva ningo che Ra'y ahayhuetéva ha che aguerohorýva. Ko ñe'ẽ kóva ore voi rohendu oñembou yvágavio. Hendive roiméramo guare pe sérro ha'e oiporavóma va'ekue, upéicha jaguereko avei umi proféta ñe'ẽ añeteguáva ha peẽ pejapo porã pejapysaka porãramo avei hesekuéra. Iñe'ẽnguéra ohesape porã ku tata rendy pytũnguýpe rõguáicha, osẽ meve pe mbyjako'ẽ ohesape hag̃ua avei pende py'apýpe. Pehechakuaa porãke opaichagua proféta ñe'ẽ oñembohasa va'ekue ñandéve, Ñanderuete he'iukágui ndaikatuiha ñande jahecha jahechase ha jaipotaháicha. Umi proféta noñe'ẽi va'ekue ijeheguykuéra reínte, espíritu sánto omyañágui uvei ichupekuéra. Pedro mokõiha capítulo 2. Mbo'ehára ha profeta gua'u. Oikova'ekue ningo avei profeta gua'u ñane retãyguakuéra apytépe. Oĩtaháicha avei mbo'ehára gua'u omoingétava ñemiháme pende apytépe tekombo'e japu, ombotovévo jepe Jesucrístope ojoguava'ekue huguy rupi ichupekuéra. Upévare ha'ekuéra voi ogueru pya'e ojupe g̃uarã iñehundirã. Ha heta omoirũta vai chupekuéra hekombo'e vaípe, ha hese hapekuéra oñe'ẽ vaíta pe añetegua rape rehe, Evangelio rehe. Plata potágui ha'ekuéra oipytéta pende ruguy, iñe'ẽjapu rupi penembotabýta. Ñanderuete katu ombojovakéma yma guive ichupekuéra. ha katuete oñehundiva'erã hikuái. Ñanderuete noperdonái va'ekue umi yvága rembiguaikuéra angelkuéra oñemohembiapo vai va'ekuépe. Oity uvei chupekuéra pe tenda pypukuetépe, infiérnope, oñembosako'ímava Satanáme g̃uarã. Ha upépe ha'e oñongatu ichupekuéra pe ñembojovakeha árape g̃uarã. Ñanderuete noperdonái avei pe múndo tujakue. Osalva uvei Noéme, omoherakuã va'ekuégui pe hustísia ha hendive siete hogayguakuérape. Ha'e omboúramo guare pe ama guasu ko yvy ári, Ñanderuete ombokusuguepa va'ekue avei umi táva Sodoma ha Gomorra. Péva opyta techaukaháramo oñatõi hag̃ua umi tekove vaípe opoi hag̃ua hembiapo vaígui. Oguenohẽ va'ekue uvei pe hekopotĩva Lótpe. Jepy'apyetépe oiko va'ekue umi tekove vaiete apytépe. Umi tembiapo vaiete Lot ohecha ha ohendu va'ekue, ára ha pyhare pukukuépe ombohasyete hi'anga hekoite peguáva. Ñande Ruete oguenohẽkuaa umi hese ojeroviávape ijepy'ara'ãgui. Umi tekove vaípe katu ha'e oñongatu pe ñembojovakeha árape g̃uarã. Ha ijapytepekuéra katuete oĩ umi oikóva ijyvy'ári guaro'o rembipota vai poguýpe omañáva ichupekuéra. Ha noñemomirĩséiva hikuái avave renondépe. Oñembotuichaitereígui ndokyhyjéi oñe'ẽ vai hag̃ua avei yvága rembiguái guasukuéra rehe, ánhel ruvicha rehe. Umi ambue yvága rembiguái jepe ipu'aka ha imbarete guasuetevéva yvy ariguágui, noñe'ẽ vaiséi Ñanderuete renondépe hapichakuéra rehe. Ko'ã mbo'ehára japu katu ojogua mymba tavýpe, oikóva ojejapyhy ha ojejuka hag̃ua. Umi mbo'ehára oñe'ẽ vai umi mba'e oikuaa'ỹva rehe, upévare oñehundíta heko vaípe, oñehundiháicha umi mymba tavy. Ome'ẽta ichupekuéra hembiapo vaikuerepy. Ha'ekuéra notĩri ofarre hag̃ua ára pukukuépe. ovy'a ovei ifarrahápe. Vy'apópe ombohasase peẽme hekombo'e japu penembotavy hag̃ua avei okarũrõ penendive. Hesakuéra oiko pe kuña reko vai resakuéraicha, tapi'a ohekáva hapichápe, ha ndopoiséi hembiapo vaígui. Juruhe'ẽme ipokua umi hi'ã nga'ikangývape, ikatupyry ohupyty hag̃ua hembipota vai. Ko'ãva ningo tekove ñemaldesipyre. Ojei Ñanderuete rapégui ha oñedesatina oguata hag̃ua Balaam, Beor ra'y rape rehe. Kóva ohayhuete va'ekue hembiapo vairepy. Balaán oñemongavaju hymba vúrro kuña ñe'ẽngúva rupi. Ha'e oñe'ẽvo ijára ndive kuimba'e oñe'ẽháicha, ha ojoko ijárape ani hag̃ua ojapo hembipota tarova. Ko'ã mbo'ehára japu ningo ojogua yvu hi'ỹ'ỹvape ha araíta tatinãme, pe yvytu oguerovevéva. Ichupekuéra g̃uarã oñembosako'íma peteĩ tenda iñepytuetevéva, iñe'ẽ jerovu yvyturei. Ha'ekuéra oporombotavy ijyvy ári guaro'o rembipota vai rupi, umi opoi ramóvape hembiapo vaígui, ogueraha jevy hag̃ua hape vai rupi. Ha'ekuéra he'i ichupekuéra oñemosãsõtaha, ndohechakuaái ramo jepe ha'ekuéra voi oikoha ijyvy ári guaro'o rembipota vai rembiguái ramo, pe opytáva ambue poguýpe, péva ningo hembiguái voi. Umi opoíva ijyvy ári guare ko vaígui, oikuaa ha ojerovia Ñandejára Jesucristo-re, ha upe rire ojevyjevy ijyvy arigua reko vai rape rehe, peheko paha ivaieteve pe iñepyrũ guarégui, iporãve va'erãmo'ã ichupe kuéra, araka'eve ndoikuaái rire Ñanderuete salvación rape, ha ani hag̃ua oikuaa rire ojevy hapekue gotyo, opoívo Ñanderuete rembiapoukapy porãitégui. oñeme'ẽmava'ekue ichupekuéra. Ojehúnte ningo ichupekuéra pe ñe'ẽ arandu ha añetegua he'íva, Pe jagua ho'u jevy ig̃ue'ẽngue, ha kure katu oñembojahupyre oñembyapa jerei jevy tujúpe. Jesucristo oujevy va'erã. Pedro mokõiha capítulo tres. Che rayhupára, ko kuatiañe'ẽ kóva ningo pe mokõiháma che aha'íva peẽme. Ko'ã mokõi kuatiañe'ẽ rupi che pomokyre'ỹ pepensa hag̃ua hekópe, penemomandu'a hag̃ua avei umi proféta heko porãva he'i va'ekue rehe ha oikotaha gueteri. Ha peẽ penemomandu'a hag̃ua avei Ñandejára ha Salvador rembiapoukapy rehe, ha Ñanderuete apóstol kuéra ñe'ẽ oñembohasa va'ekue peẽme. Kóva peikuaaraẽ va'erã. Umi arapahápe katuete og̃uahẽva'erã umi oñembohorýva Ñanderuete ñe'ẽ rehe ha oikóva hína ijyvy áriGuáro orembipota vai poguýpe, omyaña vai chupekuéra ha he'iva'erã peẽme, Mba'épa oiko ko promésagui he'íva, Jesucristo oujevýtaha, ñande ypykuéra omano guive ko'ág̃a peve, noñemo'ãmbuéi mba'eve, opaite mba'e opyta voi oñemoingo haguéicha ko múndo ñepyrũ guive. Añete, ha'ekuéra ningo ndoikuaái, ndoikuaaséigui. Yvagakuéra oiko hague ymaite guive, ha Ñanderuete ñe'ẽ rupi ko yvy kóva osẽ ýgui ha y rupi ojejapo hague. Ko yvy kóva oñehundíma va'ekue avei ama guasu rupi. Ko'ag̃aygua yvagakuéra ha yvy oñeñongatu Ñanderuete ñe'ẽ rupi tatápe g̃uarã. Anítei oñeñomi pendehegui, che rayhupára, ko añetegua kóva. Peikuaa uvei Ñanderuetépe g̃uarã peteĩ ára, día, mil áñoicha, ha mil áño peteĩ áraichanteiha. Ñanderuete nombo'arei iñe'ẽ oiko hag̃ua, mbovymi oimo'ãháicha, oha'ã rosẽnte, ndoipotáivi mbovymi jepe oñehundi. Opavavénte toñembyasy uvei ojapovai haguére ha tojevy Ñanderuete rendápe. Jesucristo ára og̃uahẽta ko mondaháicha, ha upe ára upévape yvagakuéra ohasapáta tyapu sununu ryapu nde tuichaitévape, ha umi mba'e imitĩetevéva, elemento jepe oñehundi va'erã tata rendýpe ha opaite mba'e oĩva guive ko múndope okaipa va'erã, opaite ko'ã mba'e ko'ãva oñembohykupátaramo. Peñeha'ãmba peiko hag̃ua hekoitépe, ani hag̃ua peñehundi avei. Upévare peñemboheko porã va'erã ha peñemomirĩ va'erã Ñanderuete renondépe, ha peha'arõ Ñanderuete ára pyahu ou hag̃ua, ha upevarã peñembosako'i porã, oñembohykúrõ g̃uarã ko'ag̃agua yvaga'ekuéra ha umi mba'e michĩetevéva elemento jepe tata rendy rupi. Ñaha'arõ yvaga'ekuéra pyahu ha yvy pyahu Ñanderuete ñe'ẽ he'iháicha ha ipypekuéra oikóta hustísia añeteguáva. Upévare, che rayhupára, peha'arõ aja ko'ã mba'e ojehu hag̃ua, peñeha'ãmba pe ñemboyke tembiapo vaígui peñemboheko porã hag̃ua. Ñanderuetéta pende juhu peikóvo ipy'aguapýpe, ha pehechakuaákena Ñanderuete osalvase hetave pe ipasiénsia rupi. Upéicha Pablo, ñane ermáno jahayhúva, ohaíma va'ekue avei peẽme pe arandu oñeme'ẽ va'ekue rupi ichupe. Opaite ikuatiañe'ẽme, Pablo oñe'ẽ avei ko'ã mba'e ko'ãva rehe, ijapytépe oĩramo jepe umi mba'e hasymíva hesakã porã hag̃ua. Ha'ã mba'e hasýva ningo umi itavýva ha ipy'ahetáva omoambue omokarẽ, omoambueháicha avei ambue kuatiañe'ẽ he'íva, upéva rupi ha'ekuéra voi oñehundíta. Peikuaávo péva, peñeñangarekókena ha peñembo'y hatãkena, ani hag̃ua ha'ekuéra penemombi'a avei hekombo'e japu rupi Ñanderuete rapégui. Peikuaa porãve pehóvo avei Ñandejára ha ñande Salvador Jesucristo-pe ha pekakuaa pehóva imborayhúpe. Toñemomba'eguasu ichupe ko'ág̃a ha pe ára atyguasurãme. Taupéicha. Amén.